Doctor Joe Shirimani va ku ku sele laha vanhu lava i four ya vona ya vulavula hi two ya vona ntsena i van'wana va hleta ku na mina ni wela kona kwalaya will deal with with that. Later, eh, Dr. Job va humesa single ya Bambara. A va humesela ku pfala na Monde Roger as other people will call it a strategic move. We'll deal with that. lava ku tirha la wena loko yima ndleleni ya mina pho mbheli beni i ni tsundzuxa psychology ya ku ebote beni beni bote u lo ni kwatisa wena xana ni ku korisele ni kwatisile wena a ku na munhu loyi a ku twisisaka ku fana na joe xirimani wena mfana mina u va ku byongo lebyiya bya wena byi tala dlu nkarhi wun'wana ni xi ni xi kurise yi fani tani lexi ya ni vitana xikoxa wa wa ni tolovela mfanelo ta ku baya mpama wena le kule le

hi lava nga ta vanhu va nga ta vulavula va ku munhu u chichiwa hi vanhu va tlhe va ku phika va ku hayi jolo u xevile ke li xevile loko rheta na ba ku na un'wana ni n'wi veki laha loko a rheta poo

panca tanuna xi yi tivi oh yi va ni mi amukelaka the channel that matters a ku ah, ah, ah, ah, ah. the channel that matters the most akahambi ukwata aren olola wena wa 2k walava a wu lavi wena i ta siku bo ya wena hi mani mi amukelaka the only channel that matters to watch ah ah yeah dr joe eh va humese singili ya bambara eh quality stuff like um released by so many people

hi ti determine-iwa hi mass hi vanhu hi group and hileswaku twa u fila nga ku we i hit i hit studio u twa ku inana i hit yi nga va hit ya studio yi fika yi va the opposite so we should wait for the the the masses the masses to decide we shouldn't wait for Doctor Joe's fans to tell us ku i hit we shouldn't wait for Mr Mr Posi's fans to tell us ku ri that's rubbish because these are two bias uh grouping so let's wait and see what the masses say will see loko ri ya tigigini how people receive the song but also na loko when it's played on the streets and the attention it gets on the ground so that's number one um ku na vanhu vo tala va believer ku dr joe loko yi humesa single liya a yi humesela ku pfala nomonde roger

like Norman the Ranger can go to the best quality studio loko swi ta ka Vatsonga a nge pfuka pfale me like she will never go anywhere closer in closing um, Dr. Jew like she's very far from that and na ku ya hi mina a ni hleketi ku ni loko a tlele no munhu rajo wa swi hleketa ku one day i must close down dr joe or something like it's far she can't do that

she can go to church and sing there uhleta a nga pfala dr joe like let's be honest and uhleta dr joe would want to degenerate to a point okay ni la ku khombisa ni la ku pfala nomonde mara i take away your views hi mhaka ku nomonde roger ngi tiva tirha na mr post in most cases man twisisa and in this project is alone

For me that argument doesn't hold water. Ungakwata, you may have a different view, that's fine. We're human beings, mos. Hi timbyana hi. Hambi hi timbyana swi nge swi nge endle ti nga ri na hi different view. That's why kuma ku leyi yi ba nkarhi wa so leyi ba nkarhi wa so. Yeah. I Dr. Joe Va byela sayikholoji ku ri u lo ni kwatisa wena mfana ku na nghoma yin'wani ya ku ni ben ya sayikholoji a va khota yona ka live leyi i xa ku sungula lexi hi faneleke hi xi teka from there xa ku sungula xin'wana xin'wana xin'wana with the greatest respect doctor joe a va dakwini.

the way he captures Benny Mayengani's movements in the studio so that's how you know loko wo tshama na munhu loyi a ku inspiraka ne minkarhi yin'wani loko u ri u ri u ri weak nyana wa ku tikuma u vulavula ku fana na you do things as they are or you like the way they move like look at how in that live if you watch that live later the last 24 minutes live you, you look at how dr joe demonstrated how benny mayengani was moving loko karhi ku endliwa bambara ivi a teka mata khoma mata you saw it even on the clips like so he captured that whole movement was like ah this wa vona munhu u karhi n'wi vona lexi nkarhi xi mbale vest ya xo leya blue ku ha lexi ngwenya like he captured that movement to him is like so inspirational like like u ta swi twisisa minkarhi yin'wana u ta hlangana na vanhu lava ku inspiraka problem ngombe tshama na swi dakwa everyday swa swi nga pfuni nchumu swa le mali swa le switandini dr joe i tshembisa um i ri kwate psychology hi ku ya hi mina swi fair um he has to be angry

eh, marito on live not in music musical i don't think i dis them um na n'wi byela na xikoxani i think laha ka xikoxani xi ve xi bambile psychology ka dr joe because he says eh, ni yo kurisa wena u ni kwatisini and um, n'we mihla leswaku joe yi lunghini joe yi lunghini um naswona se ku sale laha Wun'wana u n'wi veke la and the only person loyi a nga vekiwa la hi loyi a nga tshama a issuela ti-legal um ti-legal suits threats so i i i i i yalweyo i Mister Boss loyi ngo Mister Boss loko o red njhibini ene swilo leswiya i nga swi vula hi mhaka ku hi hleketa hi mhaka ku yi dakwile mara i swilo leswi nga le miehleketweni ya yona ngwenya ku loko o tshuka o yi nyanyukela yi bim leswiya swi ta as a form of. being tired of being bullied by kids, uh, being found guilty on so many things while I the court of law, uh, being disrespected by the people that you groomed. swa vava leswi swa ku u byala mutwa mutini u tlhe u jika u tlhava wena wavo so it's like why a ni mi groomer so ku mi ta ndla leswi na wavo and Vanhu lava ka ku a va si tshama va n'wi jikela doctor vo fana na vo Mafamba maybe vo Dlaya Nyong'o i vanhu lava va ku a va si tshama va va ka on the spotlight so na vona hi nge va vuli ku they are the loyalist no like doctor Joe the only person he can trust i Theron luya wa rap wa n'wana wa yena and his kids those ones even when they on the spotlight or not. Nah, they've never been on the highest spotlight if I may say so. Va nge pfuki va n'wi jikerile ku i ngati ya yena. They will always be on his side. The rest you shouldn't trust them normally. But um, to provoke Mr. Post in that way, Mr. Post a n'wi twa ku na yena i munhu un'wana wa ku i na ximbilwani. A yi n'wi tala nghoma. Just to see what is he going to do.

hi laha va nga fika va ku mhani vava va stream-a swilo leswi va ta ze va ku ya hi koho laha ku ri ka nkoka ngopfu laha laha hi swona swa nkoka like ka live liya ku ri swona swa nkoka leswi hinkwaswo vo ti tlangela the whole purpose of that live ya doctor Joe a ku ri wa lava a wu lavi.